Yr hogia cynta' i gymmeryd rhan yn her newydd y lle ydi Clwb Rygbi Porthaethwy. Ar gamp un chwareuwr fydd dal tair iâr a rhoi miwn i bocsys yn yr amser cyflyma'. Felly, be' 'di hanas y clwb? Ma'r clwb 'di bod yn mynd ŵan ers 75. Drost y blynyddodd 'da ni 'di bod reit lwcus yn denu cymysgedd o bobol i'r clwb o cyffinia' pentrefi agos. Ma' gennon ni Australian efo ni, yym Paul Mullins. Mae gen o ddigon i ddeud dros ei hun. Mae gen ni wyddal ac llynedd oedd gen ni uh, Americanwr, Stan, oedd y boi mwyaf ti roed i weld, oedd wedi chwarae pro football, ond oedd o'n catraffod dod i, dod i ddygymod efo y ffaith bod chdi gofod rhedeg gwmpas lot o rygbi, oedd o dda iawn o'n reslo, oedd o dda iawn o'n docio bobl drosodd, ond tom cweit yn dall y rhedeg beth, beth mwyaf pwysig wneud i wneud mewn clwb, wedi cael ysbryd da yn y clwb na, a fod yr ogiau mwynhau cwmni gilydd ac yn mwynhau beth maen nhw'n wneud ar y sadwrn. Ia wir, ond mae yna bethau pwysicach fyth. Felly, pwy o Borthaethwy fysa o ran dal ieir? Swn i'n dewis i fynd i canol uh, Andrew Bolton. Mod i arfer rhedeg ar ôl geno de, so swn i'n gallu gweld sut mae o'n erbyn QQR tro yma. Dave, dwi'n meddwl, captain.
Mae'n fast. Mae'n gwell melyn ac mae fo centre of gravity da dwi'n meddwl de. Ooh, tough one. Someone fast but with good hands and aggressive instincts. It'd probably be Darren Mark or Ed, one of the two scrum halves. I think I'll go with Daz Mark. Paul sy'n i'n dewis, uh, mae'n uh, gael o nickname uh, gorilla yn galw fo, mae'n flewog a mae'n fawr. A dyn mae'n deud yn uh, dracio i bawera falle ar, uh, ar lawr lle dwi'n meddwl gynnu o dwylo a ddigon o Dyfnder yn mynd i ddal yy dal y ceir 'lly. Os yma, Spurs ma' siwr ond yy mae efo tag so ma' 'di gor'o' mynd adra fuan so nai dewis Iwan. I'd put Ollie O'Brien in there definitely. He's a bit um bit arrogant and English to boot so.
Felly, digon o ddewis o enwa yn yr het, ond dim ond un fydd yn cael y fraint o chwara' ara deg ma' dal iâr. Iawn, oce, da ni wedi cael y fot yn yma, ac y person sy'n mynd i'r canol at y ieir ydy... Iwan Jones! Hei, da iawn Iwan! Conspiracy!
Iwan Llyr Jones o'r Felinheli ydi hwn. Mae o'n hen law ar gicio, ond fy na ddim llawer o hynna'n digwydd heno ma. Felly, ydi Iwan yn ddigon ffit i ddal ieir? Na, swn i'm yn dda iawn, fy hamstring yn tynnu ar y funud, swn i'm yn dda iawn i neud o, fod yn onast. Dew, swn i'n dreifio fo, de? Os yw e'n mynd! Cawn mi, gawn ni weld. Ond fydd Iwan yn gweld dipyn llai neu dipyn mwy efo'r sbectol drwchus 'ma. Mi ddylsa hyn neud y sialens yn ddifyrrach. Felly, draw â ni i borthaethu at ein sylwebydd ni, Malcolm Allen. Pump, pedwar, tri, dau, 1, go! Croeso yma i Ynys Môn. Colwg da ar Iwan yn Isbecs ac Iga. Oedd yn sôn yn gynharach doedd am i hamstrings, wel, dyn yn mynd i lles i wlyn i'n iar, mae'n sicr. Roedd o'n edrych yn gyflymach na hyn doedd yn y dechrau, ond yr un wens i chael ei gyntaf gyda fo, yndi, pawb yn chwerthin arno fo, wel, chickens oedd nhw i gyd. Dwi'n gweld trwy'r specs na, yndi. Mae dudalen arall yn ddu tro ma i fewn i'r fasgiad. Yndi, mae o'n brisio fan hyn. Yn erbyn amser wrth gwrs, mae o ar ôl yr un brown. A mae hon yn dangos i gallu. Ond fe dritho gael i. Na, di, a mae di gael i'n y diwedd, mae di deifio. Do, mae o wedi dal i. Mae gan i weld hynna eto. Edrychwch siap i gorff o fan hyn, union fel Pepe Reina yn ebyn a Gwero dwrnod y blaen. O'n i yn meddwl bod chwaraewyr rygbi ddim yn deifio, ond mae hwn yn dangos bod o'n. Mae amser o 41.5 eiliad. Wedi record.
Hwna di'r cynnig cyntaf i wan bach. Dewch nôl at hynny wythnos nesa a cofiwch, mae ar a deg, mae dal iar.